Bugün, yigirmi altıncı avgust eki biñ yigirmi senesi, biz büyük şairimiz Abdulla Lâtifzadeniñ yüz otuz yıllığın qayd etemiz. Abdulla Lâtifzade yigirminci asırda icat etken şairlerimizniñ arasında eñ büyük isimlerinden birisidir. Doğrusı aytqanda öyle oldı ki, kerçekten de, biraz baqanda, bu İsmail Gasprinskiy, Noman Çelebicihan, Bekir Çobanzade, Eşref Şemiyzade kibi büyük isimlerniñ yanında Lâtifzadeniñ adı soñ yılları bir parça kölgede qalğanday oldı, bir parça unutılğan kibi oldı. Onıñ doğğan künleri öyle büyük, pek büyük konferentsiyalar keçirip, tantanalar surette ötkerilmedi. Yazıqlar olsun! Onıñ adı mekteplerge, kütüphanelerge daa berilmedi. Lâkin bu yañlış, çünki Abdulla Lâtifzade eñ büyük ürmetke lâyıq bir insanımızdır. Abdulla Lâtifzade biñ doquz yüz biñ sekiz yüz doqsan senesi avgust yigirmi altısında Aqmescit şeerinde doğdı. Başqa bir malümatlarğa köre, onıñ doğğan vaqtı, ayı, künü oktâbrge kele, oktâbr yigirmi altısında degen bir malümat bar. Onı daa arhivlerde, ebet, ögrenip bizim alimlerimiz beyan etmek kerekler. Lâkin ne etse de, mına, şimdi onıñ yüz otuz yıllığı keldi, yazıq ki, bu ortalıqta olğan hastalıqqa bola, Biz böyle bir, belli bir sürette yapıp olamaymız bu körüşüvni, lâkin ileride mıtlaq Abdulla Lâtifzade oğa lâyıq olğan ürmetni biz köstermek kerekmiz. Onıñ soñki kere çıqqan kitabı, menimce, ta biñ eki biñ beş ya da eki biñ altı senesinde çıqqan edi. Onı belli ocalarımızdan, alimlerimizden Yunus. bey, Şevket bey Yunusov azırlap çıqarğan edi, lâkin o da endi bayağı yıl keçti, on beş yılğa qadar keçti. Şu sebepten ortada olğan vazifelerden bir qaç denesi, eñ müimleri, kene de o kitapnı toldurıp, bazı eserlerin tüzetip, o kitapnı yañıdan biz çıqarmaq kerekmiz. Aqmescitte Gogolâ ve Acımuşkayskaya soqaqlarınıñ köşesinde olğan eki qatlı binada Abdulâ Lâtifzade özüniñ aps hanege alınmazdan evel yaşağan bir kvartirası bar edi. Şu binanıñ divarında, elbette, talap etip bir hatıra tahtası qoyulmaq kerek. Ve, elbette, başqa bir tedbirler. Körmek kerek, özbekim bir de bir mektepni saylap da, Qırımda qırımtatar mektepleriniñ çoqusında adları qoyulmadı, adları yoq. Onıñ içün bir de bir mektepke onıñ adı berilse, bek lâyıq olur. Men şimdi onıñ icadı aqqında böyle etraflı aytıp oturmam, lâkin bir misal ketirecek olam. Er kesge malüm olğanı kibi, biñ doquz yüz yigirmi bir-yigirmi eki seneleri Qırımda pek şiddetli bir açlıq yüz bergen edi. Tek Qırımda degil, bu Volga boyu bir qaç cumhuriyette, Qırımda ve başqa bir regionlarda, lâkin Qırımnıñ açlığı, menimce, eñ deşetli edi. Resmiy bilgilerge köre, Qırımda o zaman yüz On biñ adam vefat etti, açlıqtan öldi, olarnıñ yetmiş beş-seksen biñi qırımtatar edi. Bizim halq o zaman bek qırılğan edi. Ve şu açlıq yılları, şu açlıqqa ba açlıqqa bağışlap, Abdulla Latifzade üç şiir yazğan edi. Şu üç şiirniñ birisi, Ber degen şiir, menimce, bizim qırımtatar şiiriyetiniñ eñ yüksek, eñ güzel eserleriden birisi sayıla. Menimce, bu şiir o zaman belki bir qaç yüz ya belki bir qaç biñ ğarip bizim aç balalarnı ölümden qurtarğandır. Çünki şu şiirniñ adı Ber, o bütün bizim varlıqlı adamlarğa muracaat etip, Ber dey. Ber, ötmeginden, tırnağından ayırıp bir Keseçik ötmeçik olsa bile ber, aç, aç olğan balalarğa ber, vatandaşlarıñ saqla. Men bir, tek bir dörtlükni oqup bereyim, şu şiirin küçün, elbette, o añlata. Ber, şu yeşil yurt mezarğa dönmesin. Revamı iç, halqım bitip sen qalsañ? Ber, ataylar ocağı şay sönmesin. Ber, azğana haqtan qorqsañ, utansañ. Menimce, bu şiirni bütünley oqusa bir yahşı bir aktörlarmız çıqıp sanalarda oqumaq kerek de, mına, özü kelecek yılı şu açlıqnıñ da endi yüz yıllığı yaqınlaşa, yigirmi bir senesi açlıq olğanına yüz yıl yüz yıl olacaq. Elbette, oğa da bir tedbirler keçirip ve eñ böyle o tedbirni yaraştırğan bu şiir olmaq kerek. Abdulay Latipzadeniñ hatırası aramızda yaşamaq kerek ve pek rica etem, bizim vatandaşlarımızğa, Qırımnıñ qaysı köşesinde olsañız oluñız, baqıñız, belki bir de bir soqaqlar bardır, qaysıda ya adları yoq, belki adları qoyulmadı ya da kelişmegen adları bar, bizim halq topnen yaşağan yerlerde Abdulay Latipzadeniñ adını Oğa bir eykeli qoyulmaq kerek, adı yaşamaq kerek, onı yaşatmaq kerekmiz. Abdulay Letinzade oğa lâyıqtır.